Merheba ji we re şeva we xweş be înşela em bi xêr û xweşî bin. Çaka xwe giran hazir kin werin mesela xwe yê îşev bêjin. Mesela me yê îşev ji Urdinê ji xortekî jêr dibên Muaz. Muaz jî ji gundekî de rûniştî li Urdinê de.

Yanî xelkî zonê eno ne yekî rind e. Ew û Sefo her di ji yanî ji eşîretekê ne yanî xwedî wan û xwedî van hev di nas dikin yanî. Û rokê xwe ro kir û çû got ez gerim elem vê qîzikê bixwazim. Çû ser qîzikê xwedî qîzikê nadin tam û xwedî qîzikê zon çi xortekî nê rind e, simetî xwe yî nê rind e nadonê kê. Rû bo Heceteke xwe dîn dê gotin qîza me cûcike em naxwazin qîzê xwe bizewicînin. Ê

Her kes çi hate xwe, salek, dede, sisê, çar, rûkê wana bi sedfê hevdeh dibînin. Serrê de derbo spî wanî rê re derbo spî ew dî bi sedfê rûbû reqemê wê jê re jê xwest û tişkî wan bîna gotî bîna bîra zemanê berê kir.

Îyonî ne bi dest min bû xwedî min edo nişte wanî û ergo jî rû bû me edo xwe jinê xwe li hev ket badî ku bi vê re şûr kir rot bê û dorê bidê li jinekê û mano digerê li jinê xwe dixê û jinê îhone dikê û jinekê tiştekî tê de nêlîne me edê xwe jinê xwe li hev ket seba eno bi ser forehê di no şûrê dikê dilê xwe Vegerê diso kete ser. Û feqîrê dengî xwe nokê kêç bike. Ve her ku dorê bi sefore şûrê dike vergerê teprep li jinikê dixe tiştekî jinikê do nîlne. Jinik diqeherê kesekî xwe temo jinike sîwî kesekî xwe tune. Dorê molgî meteke xwe ye dorê bo metê xwe. Wê diso vegerê boyê hêdî hêdî voye dina

Safo mêrê xwe dimirê, vedigerî di ser horatê Mulbûvî xwe. Hîn nij von re ew xweş dibe. Vona yê dino hev di dîso, yanî yê dino bi rehetî xwe hev di dibînin. Hîn nij vona re cewt safî dibê, vona bi kêfî xwe derdikevin, digero tamo jinike be mêrê xwe miriye û mêrik ji bi kêfî xwe ye, derdikevin, digerin, sehero do, vir do wê do, werge bi hev rone. Ê rokê.

Jî hez dikî û xîrokî qewîn pê re heye. Demê rê bi telefonê re şûrê dikî û telefon jî reqem sirrî li ser e. Dibêje tepkê re şûr kir temû mêrkî yanî bînê bodlo xîrê pê re. Dibê no ne kesik hevoleke min e, dibê ku wina telefonê min destke binê min ku kî ye. Dibê nava xusûsiyetê min e tu dikê çi re vekî yanî vi tiştê min e xwese ûzelê min e çi re dikê yanî vekiye qebûl nekir qîzikê mêrik îsrar kir got illem kom bide got na nodim ji vê û ji wê xwe di hicûmê qîz jinikê kir illem dikê ji dest bigirê bi zorê. û dest xwe wergot da ser qirikê lemtikê bife dizînê jê bistîne ye. Qîzikê got wê da nodim nodim erê min dest xwe da ser qirikê heta qîzik bes pir lê xist. Hînî li qîzikê xist xist xist qîzikê dîsa telefon nedike wergo dest xwe da ser qirikê û qîzik fetisand û telefon ji dest girt. Hewdinê rê fikirîbû qîzik xeribîlî.

Elmam dibe ez navê cesedê wê li kurve şêrim. Dorê mentîqokê wediyekî nifxe beyo dire. Dorê li wê wedî cîkî me yanî meqtûa cîkî qute kes yanî norê nê wê derê. Cû cesedê qîzikê pir û li wê derê hemû sê mîtro kolan. û îşê xwe temam kir, qîzik kira wê derê û riviyo bêyî ku ne kes wî bibîne û ne ew bê. Bes dixtor cû di telefûnê ewê kir. Cû di telefûnê şirto kir goşta ya kotî bo min e û ala sos min goyî sihûf ke qîzikê û got min dî qîzikî min î qîzik ro kir ku do çû jiyan nizom. Û yekî mosefot got no vî dîso min li heq negire no vî bibim.

Ji dorokirina mistaşfê û jê re îsafkirin û jê re tişmiştkirin heta dî ku hîşt şûrê bike. Got konî te cesedê qîzikê çi kir û te kî kuştî? Ji te got min filan filan kuştiye, ji te got min sefo kuştî û mesele ji wan re got. Vana ji dodorina wê mentiqê û mentiqê geh hewt dikin, digerin digerin ji nozî qîzikê dibînin derdixin dişîne cem tibi şerî

Tam vonu ber yenî nefs eşîretekê ne bes ino kê bîjî bûne dolî ne. Her carê ê von robûyê ê ê vono ye. Dibê îllem ê tine em heqê xwe dixwazin. Ê hinek eşîrete din ê ketine mobêne ku ino em kê yenî ew bikine yenî ino tiştekî bidine ku seba xwîn soxkirin tiştmiştê wanî elmim vona heto li hev de hatin tiştek di wan de neme yenî hê tine dibê em kê yenî îllem xwîn birje ye. Mesela me hew bû. Înşallah we eciband ku we eciband ji bîr nekin qenatê min de îştîrak bibin û vê vîdeoyê jî belakin ber her kes jê faydê bibîne. Û şeva we bimînê bi xêr û xweşî û şev baş.